Hello? Ndofara makadiko mainini.

12 on the dot ndonguva makadiko linjani i hope you're all well tinovimba mese muri right kwese kwese kwamuri e hey, tikati regai tidzoke yo e, eh, mazano ndandisiri kubatika because ndandiri kupisa ndiri kuita kupisa vanhu vari kunetsa tete kani ndatadza kubhadhara ndatadza kubata time ndatadza kubhadharira mai vangu toita sei vanhu musadaro vanhu musadaro guys um, ndine nyaya mbiri e, tine nyaya yababa munini vari kuuk avari palife support machine and then toda kupai update kuti chii chikuitika zviri kufamba se a lot of people they've been asking kuseri uko yoo inbox yangu yakaita kuzara ko nhai vakazodiiko zviri kufamba sei vakadini ah, zvinhu zvacho allright saka ndichakupai update on that one uh, so uh, let's start with our issue uh, yemothers day hanzi tiri bho tete chaizvo muri sei um, okay hanzi you looking you look stunning tete wenyika oh, spiwe shamari thank you so much uri bho here spiwe zviri sei allright so next year musi wa7 may kusvika musi wa13 tinenge tiri kudubai kumothers day right tiri kuenda kunocelebrata mothers day Zvino vana vakati, Aewa, tiri kutodawo kuti amai vangu vaendewo kuDubai. Ndiri kutoda kuti amai vangu vaende kuDubai. Veduweka, we would love to thank you all for the love and the support. Right, chakaitika why we had uh, limited time. Uh, we had made, made arrangements nema airlines and the hotels as well so chachiri kuitika ndechekuti taka takapiwa up to 31 august e, ti takalokerwa 100 seats muemirates saka patakazosara tosvika 31 august 100 seats dziya dzese dzabhadharirwa all the 100 seats dzadzabhadharirwa now e, ndiri kutoonawo kuti Vakatosara vasina kukwanisa kubhadhara ndo vakatowanda vacho. Vakatosara vasina kubhadhara ndo vakawanda wacho. So we've been having meetings, we've been negotiating. Saka we have been given mamwe maseats as well. but not on the same plane saka zvatakuita ndezvekuti rimwe group richasimuka musi wa 7 rimwe group rosimuka musi wa 8 asi maactivities edu ese tichabatana te tichiita chi tichiita pamwe chete so for this one this is now open

300 dollars deposit yako the rest of the money mozobhadhara mbichana mbichana over seven months saka vari kuda vavavharirwa kunze imi pese pandani ndiri kufamba nai tete saka muda kuti tiite sei hee isusu manje zvavisati zvabatana tete ndakanonoka kuzvinzwa saka muri kuda kuti tigodini muri kuda kuti tigoita sei so guys we have up to end of this month e, vachiri kuda kuregista vana mama please come through this is the time eh, huyai uh, huyai huyai huyai uh, eh, muzobhadhara uh, eh, kana mabhadhara and then toningirikina tokwanisa kuregista vana mama tiende tinofara haa ah, ndiri kuona kudubai kwafarwa ndiri kuona kudubai kwafarwa komana ndaitochema kune wamwe ndikati guys Nhamba dzana gogo dzamuri kutipa idzi ka e, munomboziva kuti vano kukreshi vane vekukreshi zvokutodaro yeah you can imagine baby sitting 150 grannies 150 vana mhama ende vachida zvekufara ende tichinofara so this is it guys we have up to end of september we have up to end of september asi togona kusasvika end of september pachangokwanira namba yedu tobva tatovhara ipapo saka please come through e, tifonerei huyai e, tibatei e, kuti mukwanise ku, kuzoregista 2025 mothers day dubai here we come Eee, saka tibatei please ngatiite izvezvi september unoti tachifanira kunge takutaura zvefathers day asi due to um, eh, overwhelming response and support yemothers day yaa eh, tatongoti up to end of this month but number yedu ikakwana payakwanira ipapo ikatonzi this week yakwana teta kutotaura kuti aiwa zvaendwa zvatovharwa zvatokwana saka please tifonerei anditya ehe pane number dzatogara takakupai e, dzandinoda kuti munge muchifona munobata gamu ipapa apa anditya ehe munobata anonzi gamu e, kana mambata gamu mo kana uchida kunzwa kana kuti kuri kuti you want to join us from overseas or maybe youare joining us from uh, e, zimbabwe or uri kubva kusouth africa kana kuti uri kubvawo kwauri kubva e, tichizongosangana ka saka itai sei tibatei matibata e, tokutaura kuti zvakamira sei but for now kuti uregiste kuti unge urimo musystem you just need to pay 300 dollars wabhadhara 300 dollars dzako e, then zvinhu zvese bho then tinenge takuita sei tinenge takuenda kudubai so ya yeah. give us a call tifonerei matifonera and then toona to kuti e, tinobatana papi sei e, uyezve e, nekuti vari kuda kurejista e, munenge makamira sei mune muchida any special care any special help here remember vana gogo vanhu vakura vamwe vanenge vane maconditions akasiyana siyana mumwe achazoda wheelchair yekumutenderedza mumwe makumbo mumwe vari kuda kuzomonitwa kuti e, vane mapiritsi here achada haa rinenge riri basa kani but anyway its okay ndo nyaya yacho handiti ka ehe so please get in touch with us

ndokunge tasvika mid september mama andiita kutokudza ti haa zvemother's day tavhara zvatokwana saka right let's go for it hande hande hande hande allright okay so our next issue e, pamwe pane vanhu vasiri kuziva nyaya iyi Tino chirongwa chedu chinonzi uh, Diaspora Marriage Complexities where we give an opportunity uh, to people who stay out of Zimbabwe vanenge vari married vanenge vari kuita machallenges vari kuitira ka mamarital problems so there's this lady who called akati ah tete I don't know I need your help or advice inini takaroorana nemurume tichiri vana vadiki vakawana mukana wekuenda kuchando vakuchando ikoko vakawanawo mukana wekuti chi vakawana mabasa vakashanda zvekushanda zviya zviya vakakwanisa kuakwaya zvinhu zvakawanda zvakasanganisira semabusiness maproperties chii hanzi saka some along the way takazoona kuti no tiri kunyanyoita zvekutsvaga mari vavasisina time for each other ndo pakazonzi nemurume aiwe shamarika inini tanyanyoita zvebasa but e, zverudo hatisi kuita zverudo saka iwewe ngatichiwirirana ngatichiita inonzi open relationship yavanoti maopen relationship makagara mumba sababa naamai afunga kubuda umboenda kumujolo woenda Ah, amai kana ndiamai kana ndibaba vakati right takupanana mapermission ekuti chimwe nomwe atambe yaanoda asi tichiita sei kana wadzokawo kumba ndizvozvo hanzi ndakaramba ndikati a ah, kuchivanhu chedu hakuna zvinhu zvakadaro hakuna tsika yakadaro hakuna zvinhu zvakadaro so the husband started doing my open relationships akauya kuno kumusha akaona munhu wake vakadanana akamugadzirira mapepa munhu wake munhu wake uya kubva aenda kuchando munhu wakanga ane vana matwins akatora nevana vake haa kubva vakutogara kuchifarwa chaizvo haa maholidays kuchiendwa kanana morishas kunana franci kupi kupi kuchinakidzwa asi amai vakaramba vari mumba vakati haa i cannot do this asi zvakavaafekta zvekudaro kusvika paakazomborwara akatosvika pakutomboenda pakoma and the time yaairwara e, amainina vava vatorwa musha vaitoendawo nemurume wavo kunoona maiguru e, vachibva vazobatsirawo even kuvana vavasara kumba vachienda vachibatsira zvekuti amai vai vanoti pandakazoita right ndabuda muchipatara mwana aitotaura kuti a ah, mukadzi ane mwoyo wakanaka aindibata zvakanaka aindiitira zvese ivo amainina ah mai vai vakagara vakagara Saka hanzi we stayed for 18 years baba vachiita izvo zvemaopen relationship nemunhu wavo saka achibva azoti no now ndakura e, ndakuchiona kuti vana vakura mumba vabuda vana vakuita zvelife yavo uno akugara ega akushanda uno akudai ndaandega ndalonely ndopandakazoti a ah, ko ndadiko ndatsvago wangu munhu kwakuwana wake munhu mu akanzi muchiko mujerimani mugermany ehe ava kufambidzana paya hanzi pandakamuwana ndakatoudzawo baba wemwana kuti baba mwana e, because ivo pavakawana mainini vaivai hanzi pavakauya navo uko vakatodaidza maiguru kuti uya kuno handi paya takati ndozvandakuita saka munhu wangu ndeuyu ndamutora kumusha auya kuno saka ndiye munhu wandakudaidai naye akati hoo ndozvamafunga saka iyewo paakazowanawo wake munhu akabva um, anhingirikeni um, akabva amuintroducer akati ho oh, ndozvawafunga orai ndati mujeremani anenge mujapan i think ya handichazivi ipapapo right asi tongoti muchena vangori vachena vese handitya okay so amuintroducer a ah, baba vaye kana ishanje kana chikwa kuchitanga kutsoma munhu hanzi kwandaenda kwese ndoteerwa hii akutanga kuharasa munhu akati ha ah, kuroko ndiharasa senge we 18 years hanti une 18 years uchiita zvauri kuita ini nhasi ndafunga ndichiita so saka pakazoita hondo manje munhu wavo wamaininu yakabva ti aiwa ka tingaite upenyu hwakadai kuti apa tiri kudanana apa uchine uchakabatirira kumunhu wako iwe chidivhosa munhu wako uyu ini neniwo ndiri munhu ari single ndakura ndine zvinhu zvangu ndakuda kuti ndikuinvolvewo muzvinhu zvangu kana ari mabhizinesi kana iri mari whatever uye hepano ipa kuchiudza murume kuti haa ini ndakuda divhorce kanzi he haa kuti hakuna zvakadaro hakuna saka paakatifonera pano on saturday aiti ndanditori mushopa aitotenga magroceries ma e, akabva atotara akati izvezvi ari kunditeera uyo ndiri kutomona uyo ari apo uyo akatohwanda apo tikati buda enda yemupari achibva amuteera akabva ti ningi ango choga wants to talk to you apparently anzi amai vakatombofona pachirongwa Doctor Choga wakatombobata bhachi munhu hee hanzi akabva aramba akati hanzi kuda akabva atoti ah Doctor Choga munhu anotokutyayi zvokutodaro because makambomubata bhachi ai kaka tikati hoo zvikanzi ee so hanzi ndo paakabva abva akaenda amai vaye vakaita zvavaita vapedza bva vadzokera kumba vadzokera kumba munhu abva auya kukukuku ah horit e, eh, chifonera sekuru choga raiti taure nawo uye akati chinzwa Kana tiri kutaura nasekuru choka tiri kuita manegotiation dzekuti tidzokererane nyaya yatiri kutaura inyaya yedivorce yekuti tionewo tichi torambana sayanzi akabva aita hasha akabhoikana bva buda achibhenga bhenga madhoo kubva abaya abaya adzokera panga ari kugara nemunhu wake uyoya abva aenda kumba kwemunhu wake kumba kwemunhu wake munhu wake haapo ari kubasa andopa akasvika akatora mapiritsi akamwa mapiritsi anzi anenge akamwa about 80 tablets kubva asati amwe akabva asiya nyora will nyorera hama dzake hama dzangu e, inini ndo zvaitika izvi ndini ndakazvikonzeresa mukadzi wangu munhu ari right nda yaita nguva yakareba steriki ndichimushungurudza ndichiita zvandari kuita zvino ndi kunyara iye nhasi anga kuti hachadiwa kuenda zvino zvandirwadza saka ndo zvakonzeresa asi iye haana mhosva Pazvinhu zvedu zvatiinazvo mabhizinesi chinyanzi zvakanyorwa pasi akanyora zvese ndiye achatora zvinhu zvese nekuti ndiye anga ari kungoranawo mabhizinesi achiita zvaari kuita akabva anzi mukadzi mudiki iwe zvandakakuitira mabhizinesi andakakutangira ndoauchaita sei auchatora saka mm, amainini vakati vachibvawo kwavari kubva ndopavakaona munhu achipupa fura akarara ndipo akatozoona kuti panapa paita mawani ndipo akabva daidzirwa ambulance akaenda kuchipatara kuchipatara kuya e, ndipo pavakasvika vakaita zvavari kuita kusvika nanhasi baba vaye vachiri palife support machine asi hama dzimwe dzinobva muno munyika yedu yezimbabwe dzimwe dziri kubvawo kwakasiyana siyana dzese dzaenda ikoko dzaenda ikoko e, Vakuchiti no munhu uyu hangagara akadai tadii tachingoudza ana chiremba vadzime mamachines amai vaya manje vakurwadziwa manje the first wife akati no munhu uyu kana afa dei afa nedzimwe nzira kwete kufa nekuti ndati handichamudi shes feeling bad saka for now ari kugara ari kuchipatara akuenda achiti de baba ava vararama ukuwo kwaita bongozozo veukama vari kuti iwewe ndiwaurayisa munhu vamwe wakati he zvinhu zvese tiri kutotora hapana chauchawana i remember when she called achitaura kuti ndiri kutorwisa vari kupopota everyday ndikati why you don't you block everyone and then kana dziri nyaya dzemabhiziness and everything just tell your lawyers kana mapapers emabusiness ese ari kumalawyers ingovaudza kuti ndozviri kuitika and for sure ndo zvaakabva aita hama dzabva dzauya so um, just this past week is it on friday saturday okay so iye these days andichakwanise kutaura naye but Akataura iye achiti time zvinhu zvavo pazvaifaya vachidai vakatora hama dzakawanda stereki dzavakabatsira kuti dziende ikoko kusanganisira vazukuru vana vaana tete vana tete vakuvava vari kunetsa kuti tipe zvinhu gova zvinhu ava wamainini vadiki ava vave open relationship ndo vakanzi a ah, iweyo ndiwe utori mukadzi ari pa watoziva because uyo akanga akarambwa because it looks like pamakore 18 aivhini veukama vaiuya vava kutongosvikirawo kwamainini uyo achinzi chii akarambwa asi murume akasiya nyora kati zvese ndezvemukadzi mukuru ndiwo paita noise paita bongo zvozo so this past week my uh, one of my munhu ari kundipa source ari kundipa zviri kuitika kumhuri ikoko hanzi amainini ava kumba kwavo kwakapazwa and it looks like munhu akapinda munhu anonyatsoziva nezvepamba ipapo akangonanga kuoffice iri mumba imomo vakabvanyangura bvanyangura everything so it looks like maybe they were looking for madocuments emabusinesses e, kana kuti maybe edzimba or whatever because vakatotengawo dzimba vane dzimba dzavo dzavakatotenga ikoko saka kwakapazwa but Hanzi vanhu vemunharaunda pane vamwe vanotaura kuti ane mumwe muzukuru wake wakambogara naye but ko nakugara kuresa sterek neipapo but anenge anonzi akaonekwa muarea imomo so amaina vanonzi vakaita police case vakaripota kumapurisa saka the police are now investigating but hanzi vari kutochema kuti hee zvino munhu akapaza ko akazosungwa inini already hama dzese muri kungondituka kuti ndaurayisa munhu zvikazodai apa vari kunetsana vakamboita meeting nemadoctors hama neiye vachibvunzana kuti toita sei todzima here muchina akachizonzi no isusu final sei tinotora yataurwa nemukadzi wake ndo zvatinoteerera mukadzi akati no musadzime saka hanzi he is improving by the day although achiri mukoma apa hanzi dzimwe nguva anotombobviswa oxygen otombofema ega mbichana and then also hanzi akuresponda e, to ninkikini akabatwa so maoko akuresponda akutomboita feeling and then also e, to sound as well akuita se akuresponder although he is still on the life support machine this woman now sheis praying every day hakunamata nehama kunamata nemafriends eh, they are all praying kuti dee baba ava vamuka kana vazomuka vaone nekunzwa nekuziva pfungwa dzine hama dzavo kuti tinovaiti no uyo asina basa dzimai e, saka ndo mamiriro akaita nyaya e, dzamainini mainin right now hanzi ndinotoita kuti uswerako kuchipatara e, ndi kutaura kuri kuita chi e, informa wedu hanzi havabve ikoko vanototi ini panapa ndibve ndichatoswera pano nekutogara ndiri pano because handichatrust vanhu unogona kuzongosvika munhu achinzi atofa kana kuti adzimirwa machine at least eh, vari kunzi iko zvino she is a bit calm than zvaanga ari mafirst days achigara achichema uko ari kutukwa uko akuhereredzwa and by the way Pakapazwa kumba kwavo kwavari ikoko hanzi eh, around same, same time or madays mamwe chete iwayo vane mamabusiness ari kumalawi kumalawi ndokumusha kwamainini e, anzi vane mamabusiness ari kuikoko ematrucks akawanda sterek anotendera musouthern africa maoffices kwacho kwakapwanyiwa as well vanonzi vakaudzwawo nani naloya wavo kuti ndo zvaitika kuno kwakabreakwa in saka ndofunga inyaya yekuti pamwe munharo vanhu vari kutsvaga kuda kuti vaone mapepa ezvinhu kana emotikari kana edzimba e, kuti vanyatsonzwisa nekuziva kuti munhu uyu ane upfumi hwakawanda sei so ya yeah, for now e, ndo mamiriro azvakaita hanzi chii so he is getting better yes that's what the doctors are saying and uh, that's what eh, vanhu uh, vanoningirikina zvavari kuita hanzi anogona kuuraya mukadzi munhu uyo kana hanzi kana akazviuraya beta no actually um, hanzi amainini vacho ivo pachavo vakutotyira hwavo upenyu you can imagine uri kusvika pamba pamba papazwa imba yaransekwa uri kuona zvinhu zviri upside down apa uri busy kutukwa uri kuatakwa ye ndiwazodai uzodai uri pasituation yakadai saka aitoti e, ayanzi amaine vaitoti ndiri kutotya ende mazuva ano anhu akaana kutombogadzikana ndiri kutotya saka ya yeah ndo mamiriro akaita zvinhu mm, ndo mamiriro akaita zvinhu so kune vavachivhunza inbox yedu yanga ita kuzara nhaiko kwakamirira seiko kuchando munhu achiri mupenyu here chinyi zviri sei so ndo nyaya yacho ndo nyaya yacho e eh, amainini is also there e amainini is uh, also there uyu akatorwa weopen relationship anenge achitoendawo kuchipatarawo nevamwe vachinoningirikina vachino taura saka ya yeah. ndofunga sekutaura kwandaita eh, kuti neofisi yekumalawi yakavhurwa yaka yakapwanyiwa yaka eh, uyu mainini vanonzi vakatofonerwawo nechi nemalawyers avo veikoko vachitaurawo the same so ya yeah. so far kwakangopazwa kwakangopwanyiwa kumba nekumalawi kwacho asi chakatorwa so far hapana ende kana kuti chekutotora mainini vakagara vaita zvokungwara vakatongoendesa zvinhu kureserve hanzi ndo nyaya dziripo so this is the update kune vava vachibvunza vachida kuziva nzi hai basa kani imi dzimwe hama dzedu idzi haya ende it looks like this guy eh, he was the bread winner wemhuri hapana munhu ava vasingabatsire and him, him being yeah, the bread winner i remember asking amai kuti paanga ari kuita zvemaopen relationship ichi hamunowo hama yake yamakaudza here zvikanzi chinonetsa hama ndakamboedza kutaurira but then ndiye anovachengeta saka unogotuka sei kumutengi wehwawa kana kuti unomutsiura sei handikutongoomberera zvaaita saka that's the, that was the situation saka mm, ndo mamiriro azvakaita any questions yep any questions yeah, for now amainini handisi kukwanisa kutaura now eh, handisi kukwanisa kutaura now but pane one muzukuru iye yeah, haasi kuzikanwa kuti ndiye ari kutibata achitiudza zvese zviri kuitika one of vazukuru ipapapa ndiani ngari kutiudza kuti e, ndo nyaya dziri kuitika idzodzo e, hanzi vari kutoda upfumi ndosaka kuda kuti abviswe pasupport machine afe ya yeah, you can imagine and this woman is fighting hanzi this woman is fighting hanzi nge zvamamhanje haabvi anomukira kuchipatara anoswera akagara kana achibuda anotokumbira manesi anotoita munhu wake anenge akamira akatotaridza hanzi anenge achingonamata achinamata kuti mwari vapindire munhu asaite se ende paakatoramba pacho e, kuti muchina udzimwe hanzi sandikushatirwa kwakaita vanhu hanzi vanhu vakagumbuka zvekugumbuka zviye ndikati ya zvakaoma saka prizi ka vanhu vari kuchandoko kana mazoita zvinhu zvenyu ka garai makarongeka because isusu hamaka tikazouya katozoti ha uyu ngafe uyu kuitira kuti tiite sei tione kugovana zvinhu saka ya pfungwa dzemunhu haungadzikwanisi ndo mafungiro emunhu iwayo anyway guys thank you so much ndo update yandani ndiri kukuudzai ende hombesa yacho kunyanya nyaya yemothers day we've extended our registration until end of september but that is provided eh, space ichange iripo but panongozarira eh, masitsi atiri kutaura aya paanenge atongozarira chete then tinobva taita se tinobva tatongovhara ta saka first come first saved haa after this time around haa hatidi kunyeperana e, tikapedza pane dzinonguwaka handifungi kuti pachava neany extension vanenge vasara vanenge vasara so thank you so much guys maita basa e, chiregai ndichimirira mafoni enyu please fonai pana gamu panhamba dzatakupai handiti chibatai gamu mubvunze e, kuti zvakamira sei mupiwa madetails and all kuti munobhadhara sei munobhadhara kupi uyezve zvinofamba sei saka ndo nyaya dzacho handiti ka thank you maita basa imimi ka muve nezuva rakanaka